Omuri Rukungira hariyo omukazi ou kooti esindikire omu kihome ahabwa, omu Rungyereza nibakyeta betrayal, okurya omu, kwehakana mutaahi we. Hariho omushaija akamushomesa, yaamushashurira, yaamufaho, yaamushashurira n'enju ah'okuba naatuura arikushoma. Obwire bw'okumu shwera, as in wedding, ku buhikire, Ayayanga ati, Tinkuza kukushwerwa ahabw'okuba okuzire. Wanshwera nituza kuba ab'okuyomba buri shaaha. Nooza kundeetera situreesi. Emyaka yangye nooshanga waagiteganisa n'okukura kwangye. Mbwenu iwe mugurusi we tindikukwenda nyesaasire. Oru nawe ni kwiruka kwirukangira omu kooti. As we talk, omwishiki ari kabura muriro. Mwaba mutarikubaasa ebi murikuraganisa, nimuba muraganisize. Titurikwenda muntu kuza kwehindura omu shaaha ya muheru.

Obagambe ngu nawe omushaija onu yantekamu milioni oba kumi tubeke esente ze tumudiza sigenda kubera naye. Nyowe ahabwangye nintekateka ngu ekyo kikaba kitahikire. Akaba atakiri mwana muto ngu nowokubihwabihwa reero aije ku arakure ayeshamize ngu akuzire hati takiri yabona kwetegyereza amazima. Ekyakabiri nikirebeka omwishiki oku okuza kukora ebyo byona abikozire akimanyise. Tikugira ngu haine oku abaihabiihirwe nainga oku atwaririziibwe. Akimanyisa we yaateekateeka ngu naaza ni nk'omukuuzi mbwenu. Kandi ekyo nikiheereza ekishushani kibi abandi baishiki abarikuba barikuteekateeka ngu baaba nibahwerwa omu muringo ogu barikuhwerwamu beikiririize batakakirwe. kibahereza ekishushani ky'okushushana oti nabwo nikwo baraije kutwaza. Nyowe ahabwangye nintekateka ntafireyo kumanya ekifubiro oku kirikwingana ninga yakiba kikye yakiba kihango konka obwo omwishiki abaire nayetaaga kuba abire disciplined.
I think ekibonerezo eki bamuhaire nikikye ahabw'okuba in the first place we eky'omwishiki kukwata akagira ngu omushaija n'omuzeeyi obaire namuhereza sente Isi, ku okutaha omu relationship waagira ngu ogu omuntu naaza kukuheera oba school fees ninga kukushashurira esente for something, mwikiriza ngu aine eri aha angle y'okugira ngu naaza kukushwera. Kiri ahari iwe kubanza kureeba yaaba n'emyaka nimwingana ninga are you okay with it ogu omuntu naaza kukushwera ninga ori okay nakyo because it's like an agreement. So aka ebyo byona aba atashemereire kuza kubireeba aikirize bamushwere kandi ku araba atakukibaasa nibaza kumukoma. Itwe nk'abeebembezi kandi abakugambirira abashaija, tukijumiirira na n'okujumiirira kwona. Omukazi tokubaasa kunyagura, oku nitukweta okunyagurira, okukumpanya. Tokubaasa kwiba sente z'omushaija omu muringo ogwo kandi okanga kwikiriza eki waamupromisingire. So omushaija abaire ahikire kugyenda omu kooti akeerwanaho kandi ajwekire abashaija baingi abari okwo abakunyigirizibwa. Nitubashaba waaba ori omu mbeera nk'egyo tuhikiirire kikwirukangirire. Abashaija hati omu Uganda bahindukire bizinesi z'abakazi. Hati ogwe n'ogiire omu kooti tukata n'omu mahurire akamanywa kwonka abashaija ababona bwine. Abashaija babiibireho amamotoka, baabaiha omu maju, baabiihaho za kanyina buri kimwe kyona. Ninshaba ngu gavumenti eyongyere kurwanirira omushaija, abashaija ababona bwine, abakazi nibabakora byona ebi barikwenda kwonka abashaija bafeere okwe. Niinyenda kusiima ogwo mushaija ogiire omu kooti naayebare kandi ninshaba ngu nana abandi barigeyo bareke kufeera oku. Niinyenda kuhabura abashaija bagyenzi bangye ngu sente mugume muzitayo mukureeba waaza kuhwera nk'ogwo mwishiki obanze omanye ngu shuwari ahu waaza kuta sente zaawe nihaaha. Ahabw'okuba abaishiki abaingi baine emitima mibi, tihaine omuntu orikusiinga omukazi omutima mubi. Nitwenda kusiima omushaija ogu ahabw'okuba abashaija abandi baine omutima mubi, naashanga omwishiki nk'ogwo amuniga amwita. Kwonka ahu nitumusiima ahabw'okugira ngu afora obwingira eiteeka. Kwonka kandi ekindi twantugya miliyoni ikumi na ina ni nyingi, atleast amushabeho nk'eibiri Ahabw'okuba obu baabaire bari hamwe nawe haine benefits ezindi ezi yaabaire naatunga. Tokangira ngu bamanyire gye, bamazire gye emyaka yoona ngu iwe tihaine eki abaire yaariire. Ku haraabe habaire hariho agreement eri signed between those two people, then omwishiki akaija akagihenda, of course nk'abanyankore oku bagamba, omuntu arikurya endagaano nawe aine kushashura. Si omu kinu ashemereire kushashura. Kwe haabe hatariho ndagaano, abashaija twine kuba ba gumiti. Toshemeriire kuba noogira ezo embabazi ez'okureeba akaishiki kyawe okakakunda then ngu nooza kukashomesa. Tokumanya oku ahika kushomera nikabugana abari.
Fortunate ku arikukunda ekintu ki yaakozire. Ningira ngu kooti ya Rukungiri ekozire ekintu kirungi kandi nkaitwe nk'abashaija nitubaasa kufuniraho okwitsya kumara emyaka endiijo ikumi. Ahabw'okuba Richard Tumusiime ogu, okuronda sente ze akashomesa Fortunate reero akamwehaka naashaaha aha muheru, n'ekintu ky'obwinazi. So ezo milioni ikumi na ina ezi kooti yaamucwera, to me n'esente nkye ahabw'okuba harimu obwire. Noogira ngu ku yaazimuhaire akamara zikakomaho? Manya ezi esente nitubaasa kugira ngu zikaba zirimu amagoba. Omu bugufu, baaba bashemereire kuzita omu muzinga. Tinkugira ngu eki omukazi ogwo yaakozire Fortunate kihikire. Kwonka mbwenu obu kyabaireho, abaire naaza kushutama na n'ogwo omushaija, beetayo na n'abandi bantu aha rubaju, bashutama bareebe oku baahamonaizinga enshonga zaabo, Kyaba nikibaasika, baikiriza omukazi ashashura ezo esente omu bicwekacweka ahabw'okuba miriyoni ikumi naina tokaaba oziine mukono gumwe ngu ohike noozishashura. Then naaza aha rubaju orundi, ninteekateeka ngu eki kishemereire kuba eishomo aha bakazi abandi kugira ngu waaza kwikiriza offer nk'egyo, obe noomanya ngu nooza kugyemera omu biro by'omumaisho.